Салам, тусем! Паянхи ҫӗнӗ выпускра чӗрӗпсем ҫинчен калаҫу пулать. Мӗн пӗлетпӗр ха эпир вӗсем ҫинчен? Мӗнле чӗрчун вӑл? Мӗн туса пурӑнать? Тӗресӗм ҫак япала чӗрӗпсем питӗ туслӑ та ырӑ чӗрчунсем. Тата вӗсем ҫинчен калаҫҫӗ. Мӗшӗлтисем вӗсем вӑраххӑн ҫӳреҫҫӗ. Каҫхине вӗсем активлӑ кӑнтӑрла ҫывӑраҫҫӗ теҫҫӗ. Чӗрӗпсем ҫӗленсене вӑйлӑ аркатаҫҫӗ теҫҫӗ. Вара тӗресӗр пӗлтереш, черепсен тӑванӗ вӑл дикобраз. Эсир те вара ҫапла шутлатӑр пулсан йӑнӑшатӑр, мӗншӗн тесен нумай пӗлтереш черепсем ҫинчен вӗсем мифсем. Ҫавӑнпа айтӑр паян лайӑхрах вӗсем ҫинчен тишкерсе тухатпӑр. Череп – пӗчӗкке чӗр чун. Ӳт-тӗршшӗ унӑн ҫирӗм вӑтӑр сантиметр. Пӗчӗке хӳри те пур, виҫӗ сантиметр. Йывӑрӑшӗ ҫичшер сакӑршер грамм. Вара пӗчӗке хӑлхи те пур вӗсен. Виҫӗ сантиметртан кӑштах пысӑкрах. Сӑмси вӑрӑм та ялан нӳрӗ. Ҫӑварӗнче вӑтӑр ултӑ шӑл пур вӗсен. Урисенче пилӗкшер пӳрнесем. Ҫакӑ вӗсене апата пӗтӗмпех ҫавӑрса илме май пулӑшать. Йӗпписем кӗске те виҫӗ сантиметра ҫитет. Тӗсӗсем вырӑсла виды. Нумай пулсан та пӗр-пирин хушшипе тӗмех уйрӑлса тӑмаҫҫӗ. Череп вӑл Африкӑра та череп. Окраски пирки каласан ҫутӑ хӑмӑр тӗслӗ. Аслӑ черепсен йӗпписем ултипине таран ҫитеҫҫӗ. Ҫамрӑк черепсен йӗпписем сахалтарах пулать. Ачалӑхе ҫинчен каласан плотность питӗ ҫывӑх вырнаҫнӑ. Ареале вӗсен нумайрах Европӑпа Азинче вырнаҫнӑ. Ахаль череп пысӑк шурлӑхсемпе вӑрмансене кӑмӑлать. Пӗчӗк уҫланкӑсене тата юханшывсене ҫынпа юнашар та пурӑнма пултарать. Курӑклӑ тӳремлӗхсенче, вӗтлӗхсенче, хӑйӑрлӑ вырӑнсенче тата парксенче те тӗл пулма пулать вӗсене. Черепсем нумайракка ҫивӗ вӑхӑтра активлӗ, анчах кӑнтӑрла та апатланма тухкалаҫҫӗ. Йӑвисене тӗмсем айӗнче ҫавӑраҫҫӗ, шӑтӑксенче тата ҫӗр хӑвалӗсенче йывӑҫ тымарӗсене те хисеплеҫҫӗ. Тата пӑрахнӑ чӗрчунсен йӑвисене те йышӑнма пултараҫҫӗ. Черепсем хӑйсен йӑвисене курӑксемпе, типнӗ ҫулҫисемпе тата мамӑксемпе хӳтӗлеҫҫӗ. Черепсем хӑйсен йӑвисене кӗтмен чӗрчунсенчен тимлӗн сыхлаҫҫӗ. Ҫут ҫанталӑкра ҫак чӗрчунсем виҫӗ пилӗк ҫул пурӑнаҫҫӗ. Килти условисенче вунӑҫулччен пурӑнма пултараҫҫӗ. Черепсем хӑйсен пӗчӗкӗшне пула та хӑвӑрт чупаҫҫӗ. Тата вӗсен куҫӗсем япах аталаннӑ. Анчах вӗсем хӑлхисем лайӑх илтеҫҫӗ. Кӗркунне сивӗсем ҫитсе пынӑ май вӗсем хӑйсен йӑвисене аван хуплаҫҫӗ. Тата черепсем Хӗлӗчен ҫу пуҫтарса ӗркеремасан ҫуркуннечен вилме те пултараҫҫӗ. Черепсем нумайрах пӗчченшерен пурӑнаҫҫӗ, вӗсем социаллӑ активлӑн мар. Тата черепсен особенность вӑл всеядность. Мин кураҫҫӗ хӑйсен ҫулӗсенче йӑлтах ҫиеҫҫӗ. Сӑмахран, ҫеленсене, калтасене, шапасене, скорпионсене, пӗчӗк кайӑкӑн ҫӑмартисене, хурт-кӑпшанкӑсене тата ыттисене. Черепсем пӗр-пӗрне ҫини те пулкаланӑ, анчах ҫак япала сайра хутра кӑна пулать. Тата черепсен уйрӑмлӑхӗ – суперспособность тесен наркӑмӑш ҫирӗплӗхӗ. Ку пӗлтерет ҫак япалана сӑмахран. Этемшен, ҫӗленсе наркӑмӑшӗ сиен пулсан, черепсемшен вӑл нимех те мар. Мӗншӗн тесен вӗсен иммунитет к ядам лайӑх аталаннӑ. туй сезонӗ черепсен ҫуркунне пулса иртет. Пӗр-пӗрне юратнӑ хыҫҫӑн черепсем уйрӑлаҫҫӗ, чӗре памисем ҫулталӑк хушшинче пӗрре ҫеҫ несӗлсем тӑваҫҫӗ. Вара пӗчӗк черепсем суккӑрӑн ҫуралаҫҫӗ. Ӳссе ҫитиччен амӑшӗ ҫурисене сетпе ҫитерет. Пӗр уйӑх хушшинче амӑшӗ ҫурисене пӑхса ӳстерет те пӑрахса каять. Вун-вун икӗ уйӑх иртсен ҫурисем пӑлавасреллӑй пулаҫҫӗ. Черепсем, этемсемшӗн усӑллӑ чӗрчунсем, Пахча тӑрӑхӗсенче вӗсем тӗрле вак наркӑмӑшӗсене пӗтереҫҫӗ. Анчах черепсем нумайӑшӗпе переносчики болезни пулаҫҫӗ. Ҫавӑнпа вӗсемпе теме выляма кирлӗ мар. Вӗсен йӗпписем хушшинче тӗрлӗ наркӑмӑшсем пурӑнма пултараҫҫӗ. Ҫак наркӑмӑшсене вӗсем тасатаймаҫҫӗ. Тата ӗлӗкхи римлянсем ӗлӗк-авалах черепсемпе апатланса пурӑннӑ. Тепер кӑсӑклӑ тӗлӗнтермӗш, ӗлӗк ҫынсем черепсен юнӗсене ӗҫнӗ. Пуҫри ҫӳҫсем антӑкӑнтӑр тесе мӗнпе ҫыхӑннӑ ҫак япала паллӑ мар. Черепсем хӑйсен йӗпписем ҫине панулмисем тирӗнтереҫҫӗ тенине илтме пулсан эсир ҫак пӗлтереш вӑл йӑнӑш пулать. Черепсем запасливый выльӑхсем, вӗсем хӗллене апат-ҫимӗҫсем хатӗрлеҫҫӗ, ҫиме юрӑклӑ япаласене хӑйсен шӑтӑкӗсене сӗтӗреҫҫӗ. Ӗлӗкхи пӗрремӗш черепсен представителӗсем Хальхи йытӑсем пысӑкӑш пулнӑ. Туссем, черепсене сет пама юрамасть текене пӗлнӗ эсир. Пӗлмен пулсан астуса юлӑр. Кам шутласа кӑларнӑ сетӗштерме вӗсене паллӑ мар, анчах черепсем сет ҫисен чирлеҫҫӗ. Пурте пӗлекен особенность ҫак выльӑхсен вӗсем хӑрушӑхра наркӑмӑшӗ ҫине фрыклатса чикеҫҫӗ, вара мечӗк пек ҫаврӑнса выртаҫҫӗ. Ҫакӑ вӗсен защитный механизм пулать. Килте е квартирӑра усрас тесен ҫак илемлӗ чӗрчунсене черепсем хирӗҫ мар. Апат-ҫимӗҫ пулсан вӗсем тӗрлӗ условисенче те лайӑх майлашӑнса ҫитӗнеҫҫӗ. Юлашкинчен черепсем декабрат ҫине похож пулин те вӗсем тӑванӗсем мар, нимӗнпе те ҫыхӑнман вӗсем. Череп ҫут ҫанталӑкшӑн питӗ усӑллӑ. Упрама тӑрӑшӑр ҫут ҫанталӑка. Чипер юлӑр, туссем!